السلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی کہ میں خالد بٹی سدے تے بنا یوٹیوب چینل تے فیس بک پہ بٹی ویلوگ 786 حسن علی بھائی اور ایان پیسہ وینے پیسے اپنے باغ دے کیونکہ اج باغ ساڈے دی کھوس تھیندی پے ساڈے جڑے وپاری ساڈے جڑے ساڈے باغ کو مثلا جڑے گدی کھڑن تا اج اوے کھڑن کھوس کرن واسطے تے اسا دو دہی وینے پے ہیں تو تو کو اج دکھینے ہیں کہ کھوس تک کیڑے طریقے نال تھیندی ہے کتنا مزدور ہونن او کیڑی مشقت دے نال درخت دے اوتے مثلا آم دے اوتے چڑھ دین کیڑھے طریقے نال خوست کرینن تے سارا کجھ تہاڈے نال شیئر کریسوں دوستو سارے نال رہسو تے دوستو جیڑھے جیڑھے دوستاں نے سارے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کریں انہاں کنے بعد ول کریندے پئے مزیدار ویڈیو شروع انہاں کو امب کھاون دا بڑا شوق ہے آکھدن سی کہ اج چلو اساں ونج کنے امب وغیرہ کھا گیسوں کیونکہ جان دے رکھیا بیٹھے نا سارے باغ دے وچ تے جݨ دا اساں باغ ویچے اپنا تے اج تک ہک امب وی نصیب کوئی نہیں تھیا کیونکہ اگے رکھے ہوندے کہ انہاں تے مر گا ماشاءاللہ آ ویندے سے اپنے باغ دے وچ تے آ کے نا ول باغ دے وچ آ تے تبایاں مچے نے ہن رکھے وغیرہ آئے بیٹھن نا تے انہاں کو امب کھاون دا چانس نہیں ملدا پیا تے ہن ماشاءاللہ اسی آ گئے اپنے باغ دے وچ تے بٹی صاحب بھی پہلے آئے بیٹھے نہیں تھا بٹی صاحب خیر کلے بیٹھے وے سائیں

اس نے دیکھ سکتے ہوئے ماشاءاللہ ٹوٹل میرا باغ اون دا اون حالی کھڑے تیا ہین ٹائم تک سارے جڑے وپاری حضرات ہی تھا مثلا گھن گھن تا ہین ٹائم تک ہک امب وی تھو گھن ہے بیٹا تیرا دوبارہ انہاں نال رابطہ تھی آئے وال اچھا انہاں کل انشاءاللہ یار سویرے تا کنا سویرے والا کہ میرے کو خود ملیا اے ہی میں کنا ٹنڈ کے منڈ کے دے دے پے بوتلاں سنبھلیاں جوان بھائی تھوئی پانی وغیرہ بھی وانتے پیسوں تے جوان خوش تھی تیان تے سہی کیویں فیل کریں دے پے سونا تساں باغ دا پٹیندا کہنی پیا وال ایان آتے پہ گھر جلدے ہیں ہن علی بھائی کنے پوچھدے ہیں علی بھائی سنو حال جلوں ہن حسن کول پوچھدے ہیں حسن سنا حال چلوں یا ایتھے بہوں سمتھنگ او کیونکہ ایتھے نا جڑا بڑا باغ ہوندا نا اوتھاں کھوڑی ہوندے مثلا ان کو اسا کھوڑی سڈے نے تاں جتھاں ٹوٹل لیبر دا کھاݨا وغیرہ تیار تھیندا تنور وغیرہ لگیا ہوندے باقاعدہ انہاں نے مثلا بھی روٹی پکاوݨ والا جیویں خان ساما پتہ نہیں سݙیندن پتہ نہیں کیا سݙیندن انہاں نے کھڑایا ہویا ہوندے تاں اوہ روٹی وغیرہ پکیندے سالن پکیندے باقاعدہ پوری لیبر کوں کھانا کھوایا ویندے او ہن ہی ٹائم ہوں جگہ تین کیونکہ اتھاں ڈیدھے پے چار پائی کلھی پئی ہے تھے اتھاں تے باغ دے رکھا وغیرہ کوئی گیا نہیں بیٹا بٹی صاحب کو آکھ دیتے کہ میں کہیا جس ٹائم کھوس تھی میں کو لازمان دسے سو تاکہ میں لازمان نہ اپنے دوستاں کو شیئر کرنی ہے ویڈیو ڈاکٹر صاحب تسی جھونا وغیرہ جنے میں متا کو پکا امب کھڑا کھڑا ہوے اوتے دے وال تلے ڈے پوے چلو یار اسے چاک گن سی یار کیوں این دفعہ نہ ہی ٹائم تک میں ایک امب بھی کوئی نہیں کھادا تے میں کہ چلو کیوں نہ اج اساں ویندے پے ہیں وپاری ہوں اے کھڑے ہیں کھوس ہوئے تھی نہیں پے تے اساں وان کے کوئی تھوڑا وزٹ کر گن سو امب دا بھی کوئی ویڈیو وغیرہ بنا گن سو دے کنے بعد امب شم کھا سو مزے آسن اساں سنبل کے ہیں اگوں سہی اور ہن کنا خود ایسے ہی ہے کوئی

کون کھاندے ماشاءاللہ او دوست والا گھر تساں ہی کھاونے تساں آ ونجو ایسی دوسری دا ماشاءاللہ آمبے کو دیتے پے اے لڑدے پے نا پتے چ او آدے بھی میں کو آمب دیو تے او آدے میں کو آمب دیو بھی دے اوندا اوندا جڑا آمب دیو بری بات بیٹا بری بات

تے جیڑھے جیڑھے دوست حالی تاک وی میڈی ویڈیو کوں ڈیدے بیٹھے انہاں دی کمال مہربانی ساڈا اہل علاقہ تھی گیا ساڈے دوست احباب تھی گئے ساڈا ٹوٹل علاقہ جیڑھے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی ہن تاں انہاں دی کمال مہربانی سی ساکو ڈیکھ تے برداشت کرینن اور ساڈی ویڈیو کو برداشت کرینن کیونکہ ساڈی ویڈیو یار اتنا چنگی تاں ہوندی کہیں نہیں کوشش تاں کیتی پیں کہ اپنے علاقے دا نام اجاگر کروں سرائیکی کلچر کو اجاگر کروں سرائیکی ثقافت کو اجاگر کروں کوشش کیتی پیں تاں مزید دعاواں یاد رکھو کہ اللہ پاک ساکو کامیابی عطا فرماوے کیونکہ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ یار یوٹیوب تے بندہ کم کریندا پئے چینل کریٹ تھیندا پئے ساڈے ویوز ہی چنگے آون ساڈے چینل ہی جلدی گرو کرے بہرحال ساڈے نصیب دے وچ حالی تک اے کم کوئی نہیں تھیا تاں دیکھو اللہ پاک مہربانی فرماوے مزید دعا کرے سو اساں ڈیڑھ سال تو محنت کریندے پئے ہیں لگاتار محنت کریندے پئے ہیں لگاتار ویڈیو اپلوڈ کیتی پئے ہیں بہرحال سارا چینل وائرل نہیں تھیندے پیا بہرحال کوشش بھی جاری ہے محنت بھی جاری ہے اور امید بھی ہے اللہ پاک لازمان رنگ لے سی جدان انشاءاللہ اللہ پاک نے ہاتھ پکڑیا والے انشاءاللہ اللہ پاک ہاتھ چھڑے سی بھی کہنا انشاءاللہ سب کو امید ہے یار اللہ پاک دے نال انشاءاللہ ایویں امید تے دنیا قائم ہے تا رب دے نال امید قائم رکھنی چاہیے بندے کو تے رب تے بھروسہ رکھنا چاہیے ہے کیونکہ دیر ہے اندھیر کہنی

بڑے صاحب آم ایویں ایویں کھاندا بیٹے جی میں دنیا تے کڈے ہی آم ڈٹھا ہی نہ ہوے ہے کڈے ٹائی کہیں سال بعد آندا ہے سال بعد آندا ہے مل چھتا تھی تکیوں کھانا پئی دیکھ تا صحیح دیسی ہے دیسی ہے جتنی کھاؤ لاندے ویندا اچھا دیسی آم بے دیسی آم پتہ ہی میں لگدا کوئی دنیا تے کچھ نہ ڈٹھے ہوے اے کھاون دا انداز چیک کرو ہاں شاباش

بھویں ایویں تھے بیٹھن جویں پتہ لگدے کڈہیں باغ دوبارہ والی نے کول امب نصیب تھی سی وی کہنا سی نے کہ تساں اے لازمن کمنٹس وچ تساں ضرور ڈسے سو کہ اے گاؤں دے وچ جڑا اے ماحول ہوندا نا واٹر واندا پیا ہوے ماشاءاللہ پانی پیارا پیارا صاف ستھرا ہوے باغ دی موسم ہوے امب بندہ اتھیں بنے دے اوتے رکھ کے ٹھارے بیٹھا تے نال دے نال کھاوے بیٹھا والاں دی چس بٹی صاحب ہے میں کہنا تے لازمان تساں کمنٹس دے لازمان دسیسو کہ کیا اے تو کو سین پسند اے یا نہیں آیا تو ہی دعا دے نال ویڈیو دا کریں پئی اینڈ کہ اللہ پاک میرے بھرا کو رجاوے اے ہاز مائیں دا درست تھی ونجے کیونکہ ہر ویلے حکیم صاحب کول ڈاکٹر صاحب کول بھجا رہے میں یار میرا ہاز ماں میرا جڑا میدا کم نہیں کرنا پیا